Eżiz ħbieb merħba għal rokna oħra mir-Rescue Center tagħna. U llum ħankunu qegħdin niddiskutu ftit ir-raised stenciling, x'inhu dan, x'għandna bżonn, affarijiet, eċċetera. Mela, jekk tiftakru fl-aħħar programmi konna qegħdin nużaw din il-biċċa njama biex intukom eżempji ta' kif tibdew iż-żeba, kif tagħmlu l-krekel, kif tagħmlu id-dekupaġ, eċċetera. U ħanibqgħu nużaw din l-injama. U minna fuqha propjament ħankunu qegħdin nagħmlu dan ir-raised stenciling. Mela, x'għandna bżonn? Għandna bżonn l-istensils, ovvjament, tal-każ ħankun qed nuża dawn it-tnejn, u mbagħad ħankun qed nuża il-paste f'dal-każ. Iddeċidejt li nuża dan paste abjad għax ma ridtux bil-kulur u ħanuża wkoll sandpaper biex wara li tkun nixfet inkun nista' nixkatla u nġibha naqra iktar irfinuta. Jkollna bżonn pinsel biex inneħħu t-trab u l-eċċess eh, li jkollna meta dan ikun lest. Mela, apparti l-istencils, il-paste nistgħu nużaw ehm, li rridu, nistgħu nużaw eh, stukko, nistgħu nużaw anka stokk ta' linja jew inkella taħlita li nagħmlu aħna. Imma f'dal-każ it-taħlita rridtha bajda, allura ħa nkun qed nuża dan direttament. Tlaqna? Mela, li ħa nkunu qegħdin nagħmlu fuq din l-injama huwa sempliċi, kull m'għandna bżonn, għandna bżonn din il-paletta biex nagħmlu il-paste fuqha, Intellgħu il-paste, f'dal-każ ħa ntellgħu kuċċarina għax il-kontenitur żgħir, nagħmlu fuq il-paletta, inpoġġi l-istencil fuq l-injama li rrid. noħloq id-disinnaw issa f'każ kull ma qed nagħmel jiena qed nimla l-istensil flok qed nimliha biż-żeba' bħal meta nagħmlu stenciling normali qed nagħmilha b'dan il-paste. U dan jiġi ftit iktar imqabbed, nistgħu bil-Malti ngħidulu imqalla Qed inneħħi ż-żejjed kollu għax jien ma rridhiex ħafna mqabbża, allura dak l-effett irridu jiena bil-mod. Issa qed nassigura qed nipprova nkun ċert li jiena l-istess li qed nimliha. Hemm ħafna eh, sistemi u ħafna modi jista' jkun li ma nkunux irridu bl-eżatt l-istensil pereżempju allura ma nimlewx kullum kien. F'dal-każ eh, jien rrid nimla kullum kien u kif qegħdin taraw hawnhekk diġà imlejna naqra mhux ħażin. Issa ħanuża l-istess waħda U ħa nagħmilha skuntrata, ħa nieħu ftit ieħor paste għax il-pattern ma rridux l-istess. Ma rridux dritt, ma rridux kwadru, allura ħa nitlef kollox. Nistgħu nużaw kif probabbli diġà semmejtilkom qabel stencils differenti u jiena dik ngħidilha eh, stencil montage. Issa f'dal-każ differenti mill-oħra jien ma rridx nimla kullu kien. Allura ħa nitlifa nitlef it-trufijiet biex l-istensil tiġi kif inhi hekk.

U hekk għandi biċċa oħra u ħanuża l-istensil l-oħra li għandi differenti biex nimla f'postijiet oħra ma l-istess. Ħanamilha xi ftit jew wisq mitlufa biex id-disin ma jiġix kif eh, ma jiġix ordnat. Issa, importanti li iż-żejt li jibqana tal-paste nerġgħu nitfawh ġol vażett biex dan ikun nistgħu nużawh darb'oħra. Nalqu il-vażett sew u sakemm din raised stenciling li għandna hawnhekk Jilħaq jinxef immorru naħslu kemm il-paletta, f'dal każ jiena nuża paletta tal-plastik imma tistgħu tużaw tal-ħadid, tal-landa, tistgħu tużaw riga jew oġġett li jkun ċatt imma jkun b'saħħtu. U ħa mmur naħsel dawn l-istencils għax jekk inħalluhom u mbagħad jilħaq jinxef il-paste u jkollna problema kbira biex nerġgħu nużawha darb'oħra. Mela, kif qegħdin taraw hawnhekk, bħalissa din hija b'xi mod jew ieħor niexfa, għamilna erased stenciling u ħa nixkat la ħafif biex jiena ntellef naqra dawk it-trufijiet li jibqgħuli l-barra. Issa, jekk qed tinnutaw fejn kien hemm dawk it-trufijiet għal postijiet li għadhom ma nixħux sew għax għalfini tal-programm ma stajniex nistennew ħafna, imma tel neħħejna dawk it-truf li naħsbu li jkunu qegħdin jitelfu fid-disinn jew inkella jkunu jnikżu. Allura kull ma nagħmlu ngħaddu bil-pinsel biex ineħħu trabijiet u hekk għandna x-xogħol lest għal proċess li jmiss. Ħafna jistaqsuna jekk jiena il-pejst abjad qed idejjaqni. U f'dal-każ nistgħu naħdmu l-istess mod. X'nista' nagħmel? Mela, jiena sakemm dan kien qed jinxef naddaft l-istensils li użajt. U li ħa nagħmel, ħaġa sempliċi, ħa npoġġi l-istensil fuq id-disinn, kif kienet, ħa nuża l-kulur bażi li huwa r-roża, ħa mmissu ftit, ġifieri kemm missejt naqra l-pinsel bir-roża u ħa nagħti daqqiet fuq il-paste. Issa, mhux ħa nagħmel kullumkien biex imbagħad Fl-aħħar stadju dak id-disinn jibda b'xi mod jew ieħor jintilef ġo kuluri oħrajn. Ġifieri jekk jien nista' nneħħi l-istensil, hawnhekk tistgħu taraw kif dan ir-roża qed joħroġ b'mod differenti. Ħa nagħmel l-istess ħaġa f'dawn l-inħawi. Għandi iktar roża fuq il-pinsell u ħa nimla iktar Ġifieri ħa mmur bl-istencil anke fejn m'għamiltx bil-paste biex l-istencil tikber u tiġi qisha bħal stencil normali. Hemmhekk nistgħu nimxu b'mod ieħor. Nistgħu nużaw ħafna kuluri, ġifieri mhux ir-roża biss, imma nistgħu nużaw kwalunkwe kulur u nistgħu nabbinaw il-kuluri flimkien biex eh, noħolqu effetti differenti. F'dal-każ qed nużaw kulur wieħed biss għax fl-aħħar ħa nkunu qegħdin nużaw anke il-browning wax u fejn għandna l-paste abjad mhux ħa jibqa' abjad imma ħa jbiddel ftit il-kulur. Allura qed inħalli t-trufijiet kemm jista' jkun bojod biex hemmhekk jiskura ftit iktar. Issa nuża l-istencil li jmiss. Nagħmel l-istess ħaġa u mmexxi kif nista'. Nagħti daqqiet bl-isponża, bil-pinsell, nistgħu nużaw anke sponża jew inkella eh, ċarruta naqra ħoxna biex nagħmlu dan l-effett. U hekk kif din tkun nixfet inkunu lesti biex ngħaddu għall-proċess li jmiss. Mela, kif qegħdin taraw hawnhekk dan huwa l-proċess li għamilna llum. Għamilna raised stenciling, għamilnieh bil-paste, kif nixef xkatlajnieh ftit u neħħejnielu t-trab u mbagħad użajna r-roża li użajna ġimgħat ilu bħala bażi biex erġajna rtokjajna xi ftit jew wisq fejn hemm ir-raised stenciling u biex noħolqu effetti oħrajn iktar 'il quddiem. Nispera li dawn l-irkejjen għadhom jinteressawkom u minnhom qegħdin titgħallmu intom ukoll fuq affarijiet li tistgħu tagħmlu intom fid-dar tagħkom. Kif dejjem ngħid l-importanti li tkun taf x'għodda għandek bżonn u ħafna prattika.